Nga u pfufhifhadza nyimele dzi sa vha fhaṱi kha vha bve khadzo, vhathu vha sa vha fhaṱi kha vha bve khavho, fhethu hune ha si vha fhaṱe kha vha bve khaho, vhone vha songo kombetshedza u dzula kha nyimele dzi si dza vhuḓi ngori vhone vho sedza uri ndi kale ndi tshi khou tshila fhethu ho raliho ndi kale ndi tshi khou tshila na vhathu vho raliho fhedzi zwi sa khou vha vhuyedza nahone zwi sa khou sumbedza uri vha ḓo vhuyelwa nga tshithu kha kha maḓuvha a ḓaho kana kha miṅwaha i ḓaho zwi sa khou sumbedza uri ha fhethu hu ḓo vhuya ha vha na tshine vha ḓo vhuyelwa nga eh, khatsho vhone vha sokou konḓelela fhethu hune vha vha vha khou tambula vha khou tou ḓi lengisa ngauri tshiṅwe tshifhinga uri vhone vha vhuye vha vhe fhethu hune vha vha vha sa khou farea zwavhuḓi vha tshi khou tambula ndi uri um hanevho vhathu vhene vhone vha vha vha tshi khou vha kombetshedza uri vha vha fare zwavhuḓi vha vha vha na vhaṅwe vhane vha khou vha fara zwavhuḓi vha vha vha na vhaṅwe vhane vha amba navho zwavhuḓi havho vhane vha ri vha tshi amba na vhone vha vha hambekanya vhone vha ḓi tendelela Vhone u vhuya vha si ambiwe na vhone zwavhuḓi. Zwi vha vha vho kaliwa vha vhonala zwori a vha na ndeme a vha wa ndeme. Vha hone vhathu vho no ambiwa zwavhu zwavhuḓi navho nga hanevho vhone vha si kho amba na vhone zwavhuḓi zwino zwenezwo zwine vha kho vha ḽa uri nṋe ndi a ndi a ha ṱavhanyiwa nṋe ndi a hambekanyiwa nṋe ndi a khalimuliwa hanevho vhathu vho no vha vho no kho vha khalimula vhone vhana vhathu vhane vha to amba navho zwavhuḓi vha to tsa vha pfha tshi ri a a a a a he nda nda nda nda a tshi to luvheledza a tshi to kokovhana nga magona fhedzi a tshi ḓa kha vhone a ri vha hambekanya he vhone vha ri u tendelela he vha ri u luvheledza he. eh? vha kho ḓo bva na mapone vha khou luvheledza fhethu hune wa khou tou zwi vhona zwa uri vha khou tou kombetshedza hmm? a vha khou tou ḓivhangela mathada vhone a maṅwe malwadze a dzimbilu na mitsiko ya mini mini nga mulandu wo tou kombetshedza arali vha khou zwi vhona zwo uri vhone vha khou tou konḓeleliwa kana vhone vho tou lindelwa vha tshi ri ndi khou ṅala pfhi aiye ha a zwi khwine vha zwi ita zwinona zwi sathu swika kule ngauri u vhuya zwa swika hafha hune vhone vha vho to zwi vhona zwori hai hafha fhethu dzi khou vhuya ndi uri vhone vho pfukekanya dzi warning sign dzoṱhe hmm, vha kho ḓi sumbedziwa red vhone vha ḓi fhirela phanḓa vha kho ḓi zwi vhona zwori vha kho ṱoḓea vha ri nethi nga ṱuwi kana nethi nga litshi kana nethi nga bvi u khou tambula vhone kha vha tende uri zwo vha zwi hone kha vha tende uri ndi hezwi ḽa kale muṱamvu hu tshe na ṱhodzi zwino a hu tshe na ṱhodzi zwiṅwe kha vha kha vha tende ah.